Erio toifundishe amang'ana abere atato igoro y'amang'ana aya y'ekegusii. Rituko riaga tokorigereria igoro y'enyiomo y'omogusii, ng'aki omogusii abegete enyiomo, eh, machiko ki omogusii abegerete enyiomo. Ah, ekero tokorigereria abanto ba siku hizi ng'ai omogusii amaete ng'ai okonyioma oike, ng'ai otari konyioma mpaka. Aye namang'ana amange are ase omogusii tokorigereria eri tomanye ng'a ng'aki omogusii abegete amachiko aye ase enyiomo. Inche nkorokwa Brian Macknight, na kama kawaida omogaka omoache nao are ase estudio. Ah, rituko eria rero ekero ntoe komwarigania omwaka omoache, welcome my brother. Mbuya mono ase okong'arigani, naende rende buna gwatiga goteba nonya na omogaka Henry Omache, Yebo. korwa naende ere oborari bokinami, tore ase eng'encho yokonya korigereria ching'encho chi'omogusii gose ching'ika ekero chi'omogusii. Yebo. Buna gwatiga goteba, enyomo nere abanto. Omogusii iga amanyete ng'a enyomo, Ta- tari okobaserwa, enyomo nomonto oakanete chiombe, enyomo nomonto oakanete chiombe. igo onyiomete. Ekero ta- Bono rero ngosinyiwa ekero mogoteba ng'a onyiomete otakaneti ng'ombe, ng'aki bono onyomete? Igo omonto onyomete atakaneti chiombe igo ng'aki? Bono oyio abaseire, oyio Onyomo- nomosani oyio nokobaserwa, Onyomete iyao. nanyomete iyao, oyio nomosani. Oyio nomosani momenyete nere. Mm. Ekiagera omogusii nabegete amachiko yokonywa. Mhm. Ekero gwakanete chiombe, obwo obo bokoba. Iga esato egwetie omogusi enyomo ne chiombe. Chiombe. Okay. Gwakanete naende bono noge nkware gwakwe. Gwakanete ching'ombe. Korende tiga toirane magega tochake ng'aki omogusi iga are gosigana kare. Okay. Sigana eye are gotomwa. Omomura iga are koba tari ere ore goteba ng'a obeire. Omura Bono ensemo eye yokonyuoma. Nabaibori bare goikaransa barigereri. Bamura mbakegire. Ng'a eyio ogochi gotenena na Omwana bw'omonto, nkoe igo kwarenge ribaga? Bono Okay. e- ab- ab- abaibori bare korora esign gose ekemanyereri ng'a omonto oyo natake emiaka yaye nkomochandere. Mm. Naende bagatebirie ng'a onye ogotagete omonto ore omotindi aororobe, monyomeri. Okay. Ekero aretire omogungu, iga agokia aye chinguru. Bono esigani nigo yare gotomwa, iga abaibori baikaransire, beariganirie buya, mbabwate chiombe, bateba omwana oyo onde oche oboeire, nabo atakeire arete abanto. Esigani yatomwa, mono mono naende ekero okorigereria obosigani obwo bware gokorwa na abakungu. Nabang'ina ekiagera nabo babwate chinkairo enga? Ibere. Ekiagera bono kare aa, ase oba aa aria nakamanyete ororo ng'a eh, omomura okare oo, omosike nare korwa ensemo eye. Monto nakare aria Eh, ase omosike eng'encho nakare aria. nabwati chinka ibere namaete narwete ase gete naende nare ase gete. Nare ase gete. Aria nonye omomura agosigaanera gochia sobo, aa ase are enyaroka noe ekorete ki? Noe ere. Bono iga amanyete abanto abaya bonsi chinsemo chionsi. Yes. Igo nkomanya arenge ng'a monto ng'encho ki agosigaana. Naende gosigania obo okore bono abaibori baare goikaransa barora ng'a omomura oito obeire okonyuoma, bamanya gochierwa omonto bamotebia ng'a moiseke nakare seino aria oratosiganere, oiteba ee nakare ororo. Bas bamotebia bono aye gachi otosiganere. Yes. Omoyo oma naende obosigani bware gokorwa maambi, omonto ori gosigana iga are koboka maambia ogenda ase omoiseke akare. Eeh. ogotura abaibori baye, tari moiseke agotura, otura abaibori baye, kairwa ekero gaikaransire igo oteba ng'a inche nonye nachire aa, nachire aa obochege. Yes. Igo ng'a obochege, omogusii o kare namanyete ng'a eng'encho y'obochege ninki. Nachire aa, Nachire ogochega, Ehe. nachire gochega aa. Mm. Ekiagera abaiseke bamanyire ng'a nabanto bechio, Be chiombe. mwanya baiseke bange nkerande getari kwoma. Ekiagera nonye na omogaka ekero kare abaiseke bare konya koiborwa enka, iga are konya ko.

Abaibori bagamba bateba nkorwa ayio nyomba ki, abwo nabo chinyomba bono chiare komanyekanera. Okay. Nyomba ki, nyomba ekonyomerana tore, gose ntori konyomerana, lakini mbamanyete ng'a nkonyomerana nere lakini goika araborigwe. Yep. Oerese omomura oyo ng'aki are, ching'encho chia efamiri eye gose enka eye ase omwana oito agochia omoiseke ng'aki chire, Yes. naye nase obwo omomura naro nkoborie bagakare ng'a aye gese togwatosigana gochia nabarabwo ching'encho chiabo ng'aki chire. Eeh. Na abanyamuma, buna riria twakwanerete chimuma, Eyo. na abanto bakabwate amang'ana abo amakong'u, Mm. na abanto bagasoka isiko kabere. Yes. Ekiagera omoegusi nkoito one arenge, egere onyore obomaene ng'a oyo nimoontokie asiganerwe. Igo ng'a omonto okonyuoma nomomura, lakini agosiganerwa naende omonto ogochika gosigana nomokungu. Nomokungu mono. Abasacha mbare gosigana moono, aba abakungu ekere baga bare kwegeneka ng'a mbakoira naende amang'ana ande gochia ase omoiseke ore. Egia kabere nkeri ng'a, omoiseke ere kinanyore abana baisike nkoganya nimaete ngo nkororwa are. Aya ne chiombe. Okay. Aase, bono ekero omoiseke, moiseke tari ng'a iga are gwancha, Mm. abaibori bono bai- baitabire ng'a. Intwe bono omwana Bono oito- omomura oyo namaete buna ang'e nkorike rigwari. Eh, bono eh, aigwete chinkuma Aigwete aigwete chinkuma Yaito koroka rumors. rumors Mm. na nonya ogocha gosiganwa abaibori aba bakomerana boka Mm. baragamba Yes. naende kogenda gochi mae- na- maega mono ase eng'encho tari bionsi torakwanere omwancho omorigereria ng'a naende omonto nabo are goeta orarigereria omoiseke oria omokong'u oria gwaka ense ekebago bokong'u. Onye noboria ore koora kabisa abare ang'e abamura oyo agende enka eria, nabo agoseria obotaka. Geki akarigereiri gokare Neng'encho ogokora emeremo yao. Igo kare akarigereiri gu chinguru chiabo na chia Chinguru kanyombi. chiao. Abanto babwate emebere ne chinguru Ne chinguru. konyisoka barenge Ba- bare mapema. gosoka mapema Aha. naende bare korigererigwa ng'a nonye moiseke moke tare gosoka atige omonene Okay. lakini nabo bare ko- mbare gosoka ara atige omonene tatiga nero nkorigereria barenge ng'a omonto ng'encho ki oyo nachi gosigana Ewana. abaibori bagoancha. Bono omoiseke oyo agocha gotebigwa na ng'ina na ise, gose na ng'ina, omoiseke agotebigwa na ng'ina ng'a ngwacha koria eriboka, ganya abageni tokogete. Na oria oirania eriboti gochia aria ng'a omoiseke oria nancha, bono igwa igwa, abaibori ba omomura oria akoirera eriboti, gose akoirera amang'ana, aba abaibori ba omomura baanchi koirera omomura ng'a yagaterende ebange,

Omwana omomura. Ng'aki omoiseke akoegwa eripoti? Omoiseke bono agocha aegwe eripoti na na ng'ina. Ng'ina omoiseke nere okomotebia ng'a, kwariererwe boko aa, etuko gete kanya abage abageni. Etoke ng'a tancheti rende. Bono enchera nere otari gokani moibori oye ng'a Yare tancheti. etoke ng'a tara feel ng'a tin- tinaba nkorwa isiko aa. Arabange mbare konyara gokana, lakini rende, enchera nere obono agocha gokanera. Okay. Eitwe okogenda bono. Eeh bana. Bono ere nabagokira, moibori omoeire eripoti ng'a abageni ngocha bare ngaki gete, eba ang'e, ngocha ko mocha kororana. Nomomura nere oirerwe amang'ana ayio na abaibori baye, lakini nere ore na oba- oba- omoiso okomotebia. Esigani eye bono yachete omochie oo ekiagera nere emanyete aye amanya kobareta abamura bake, na esigani ere ime. Bacha kororana, ogo- yaani enchera ende ng'a komanyana bono. Bono aria bagocha korora ng'a omosike nere one asiganeretwe, ko tokoruga eita aro nabo omosike arabe tamanya ng'a ning'o Yes. asiganeire. Ekero omura mbache abande Omura aba. bwachire goetania batato. Mhm. Naende ntuko togosoa omochie ekiagera omosike oyo nere nkoende arenge oreta abasani baye, Mm. bacha komororosia omogaka ogocha ko- komoira. Naye nabo buna Na barabwo bare goetania batato bane, naintwe iga tokonya goaka eriso ng'a ning'o Mm. gose orabe. Okay. Mpaka ri togocha komanyana, nari tokomanyana ng'a oyi twachera noyo. Mhm. Bono naende gotoa ribaga goikera igo bono babwanchire, lakini ekero atancheti buna bwati iga goteba, iga are korigia ebiabo uso. Riria buna twaika omochie iga, Ng'are ebienyi o- oba biganche. serious bono kwabusa. Tataeti kobaa time. Tatageti kobaa time, naende tatageti kobategerera. Igo risiko riamanye buna oywange. Obo bono oyo obwangire. Mm. Nabo omogusia amanyete igo, Okay. oyo obwangire. Lakini enamba enyinge eye are kwanga, eh, na omoyo iga ore kwanga, naende abanto mbare korigereria bieni Ase mono. eng'encho nkorete rore omoibori oyo asara.

Bagenda bamanyana, batebani ng'a baba naye ee, naye tata ee, bono batiganera abwo. Yes. Naende egasi yatigarire abaibo Abaibori. abaibori. Abaibori aba bono bachaka kogamba amang'ana ya chiombe. Bono abana aba banchanire baroranire, bamanyanire ng'a nere oyo na oyo omomura ororire omoiseke nere oyo. Mm. Bono abaibori batigarana bono bakogamba amang'ana ya chiombe. Chiombe chiamanya komanwa. Omanyete abanto bande bakorora ng'a erieta okomanwa nerieta gete riogokumia nkorara ande abande bagoteba ng'a ng'aki gwakwana iga. Eri nari erieta rigiya ri'omogusii, ekiagera chiombe chiria chia kare nigo kware gosoa chiombe ime. Nkware gotemerwa ebimori buna ebi rero ogotemerwa, okore ogeunga ebiri gochia are. Eng'ombe ende yonsi. Bono riria chiombe chiaye nkoba emerongo ebere, chiombe ikomi na isano, bono mware gosoa chiombe ime. Bono nogochimana, yaani Ereri okomana ni mwatagete. o- nereri ne- mwago- naende nchiabwate ebieni biare konyuoma, Ewe. tari kera eng'ombe. Mm. Ebieni mbire ororo ase special, ebieni mbire obiancheranire ng'a eke na eke ekieni gekonyuoma. Yes. Tokonyora eng'ombe ebwate ebitega onyiomere, moiseke oyo otabwati bitega, yaani nko- nkorifa abare ng'ebinto ebinge ng'a. Omoiseke oito nere iga are omo iga echenete, Eyo. igo goika naintwe mwatore chiombe chikorete ki? Chiechenete na Chiombe chire esambu, chire nyaikondo, chitabwati bieni biya iga Nyabarati. bi eh, nyabarati ero nero ne mba nere eywo one takeire. Mm. Gose eng'ombe ere matonto nyansanako, Yes. enini, otundo, lakini eng'ombe ere nya nyaikondo ng'a enchogete gose esambu gose ebwate ekieni gete getari kiya, Mhm. eyio yare kogenda boko, na ng'ombe ere emarete, na ng'ombe etaikeraneti, ne chimori nchiare kobarwa, Neng'ombe endeu. na eng'ombe endeu, na mori nchiare kobarwa. Yes.

Batari rimbe abatebetie korwa ase obwomoiseke ng'a, Chiombe tobwate nching'ana iga. Bono bagocha korwa ase obwomoiseke bacha komana. Buna ekero omoiseke arure esigino ng'a nanchire. Nanchire, ekero arure esigino ng'a bwanchire. Okay. Bagocha rende ba naende mbare koria kende, bataragamba baigwane ng'a chiombe nire enga bakorwa. Kiare bakomboyia. Ekiagera bo- bono boiri mbori- boiri mbore aba, Aba- boragere moegwe nonye na endagera, Eh, mori. eh. Oboiri obo bogocha, ekero mwaigwananire ng'a chiombe tobwate, kumira isano. Bono toigwanane bono nkorosia tore egento gete- Bono twarosirie tara, tarachi. Bono iga ekero bakorire amang'ana echiombe, chindagera chiamanya gocha, abanto baria baisanegete, egekogera nabo mware koreterwa endagera eywo moreterwe mapema monyore ase maru aye gogotinda ochake kora oboke gokwana kende gionsi. Omanyete eki nakio gekong'inyoria ng'a eh, kare gwakaigure ng'a, omong'ina atakwancheti omochie oito okoba. Igo nabo inki ng'a abaibori nabo bakanyomire? Abaibori nabo bare konyoma, naende nabo bare gotugeka enyomo eria ya kana ki kiare korora yakong'a, ekiagera bare kwegerera sana. Tochi tori torigeti nibo ya okonyoma omwana oyo, Eyo. na echio enibo na eyobo eyo obaibori, gose na omoiseke omino osogete okareta okanyomera, Yes. bono tikware gotwara nguru chinde chionsi koruta chintacho, ekiagera igo ogokaniwa ng'a aye tata. Ng'a inki ekogokora? Nge- Ag- Ngekwera omogusia abekerete richiiki eri igere ng'a omoibori akorete akorigereria omokungu, nario egesaku kerabe eke- ekeronge. Ase eng'encho botangatangi botarengeo, Mhm. na monto iga abaiseke baria ba kare bare kwekunga, Mhm. nchera teiyo oramonyore. Na oko nokworokia ng'a omogusi namaete ng'a okorigeri namaete ng'a u- inki gekoba ekiya ase ore. Eeh naende, ing'a igo nonye oyio nari agosiboka ng'aki, bono mbwane ngochia. Mhm. Go- go- koumera na iga rising kwarenge, riria nario abaiseke bare korokwa ababikira, ekiagera koumera na kemobere nkwarenge mpaka ogende bwogo, mpaka rituko ritang'ani okogenda bwogo nario okomanya igoro ya omogaka, gose nario okomanya igoro ya omo- yo- ya omosubati. Yes. Ti- gatia nabo okinete bosa, okinete otamanyeti kende gionsi. Bono ere naki kiakogera gu- gu- oba- abaibori ba omoiseke gwancha ng'a amaene nore serious moiseke oyo otache komenya ase oino, na abaibori bao bare kogenda. Abaibori b'omoiseke bamanya gwancha ng'a abaibori komacha gocha iga, nigo bakorire ki? Baancheranire. Okay. Kiara kobasa ng'a nkwarete ki? Nkwarengwa. Nkwarengwa. Okobasana riatia okoenda ng'ombe chitaka. Eh, ching'ombe chitagani. Okay. Aba bono ba siku hizi, bono rende ba- basete igo bare abasani. Ngocha tora. Bono eh, bono ekere chiombe echi bamanire bakorire, Eod. ensemo ya abaibori bagokora amang'ana ya chiombe, Mhm. bono igotigara ensemo ya omoiseke, na ensemo ya omomura. Mhm. Bono bamanya korwa obachikana rituko ki togocha gokuoyia omoiseke. Chiombe bono Chiona chiombe chiachire. chiachire Eh. bono eprocess ere aa ng'a Bono omoiseke oyo ng'aki akoba omokungu, Ng'aki na omosacha akorwa- oyo ng'aki akoba omosa- omomura oyo ng'aki akoba omosacha. Eh, bono. Ng'aki abanto aba bakoume- bagocha amo bono. Goika- goika oyo agende sobo, o- goika abamura bagende sobo omoiseke bamorusie oo, bamorete aa. Naende Iga- iga are gokobwa. Ehe. Bono, chiombe echi riaria buna twatigerete goteba onye chi'amani ikomi na isano, mori nchiare kobarwa, ne chimbori nchiare komanwa. Chimbori echi gotemwa iga ebi- ebikorokwa ebichure, chigotemwa chi- chinyinge, Yes. naende chimbori echi manyire buna echi chiaba ng'ina. Chiaba ng'ina. Lakini eyemo yabo nere egocha korwa iga, eiranie obokima. Yes. Bono barwo oo ba batema igo bagenda ne chiombe echio, bono eprocess ere ororo, nere ng'aki abanto aba bagocha ko- ko- gocha amo bono. Igo abaibori ki bainyorire chiombe bamaete ng'a ntobwati monto aa? Bono omonto taiyo aa, abande nkorera abarenge. Mhm. Ekero omoiseke achiire gochia aria, barera ng'a gaki omwana one Ochire. Ara ogokeire chiombe, lakini naende oikire ase ako akobea ng'aki, Eh. omwana one ng'aki agenda iga. Yes. Ng'aki bono narue omwana one iga. Mm. Nere ogenda ekero achiire. Bono eprocess eria bamura bacha ase obo omoiseke batenga rituko rigima, obotuko buna bacha rero, bagotenga rero obotuko boki boki boki boki boki mpaka maambia. Abamura barure ase abamura. Ee ase abamura. Bacha rituko bagocha komoria. Ee bastingete ekenanda ara baria batang'ani na obokano lakini abange bono bachete bagakera ekenanda. Ekereoro. Ekenanda getingire chisani igaa tata omonyene ekenanda gotega are gotosumbua kweri kweri. Ekero agokora kende gionsi eki atagete, ekiagera momomine okorimia egenanda, iga amang'ana ayio akong'e. Naende iga Eh? mobwati kobua ase eng'encho Mo- moriete chiombe chiga. Moriete chibe chiombe chiaga. Ehe. Bono abamura bacha batenga sobo omoiseke rero boire boire mambi saa sita, bamanya gochaka korwa sobo Ekenyoro omoiseke. ekema- ekegima kimanyete ng'a- Kimanyete ng'a omoiseke onyarebe, osoe. rero nkogenda are. Eh, bono. Nere origirie abasani baye bagocha komokoba, omanyete nigo omanyete ng'a abange bare koruera ogokoba koria, Nao na bande- abange bare konyorera abagaka. Eh, bono. Eh, kiara rimo okonya gotenga ng'ora ng'ora ngonya komonyera orende ng'a uh, nonya ense ekonya gochia Ase oria enchiere. otasiganiri, Eh, okonyora are amaiso ng'a nkonyora amaiso ngoso are gochia Omochie anga. konya gotuma na inche- Na inche nabo nkoenda gochia. Okay. So, batenga so omoiseke rituko rigima, mambia bono bache barwao chinsa isano emo. bache sobo omomura, ekamati naende e- e- yaani ng'a e- e- ekomiti nere yare koraa omoyega oyo, abanto abanene abaibo abanto bachorire igaa ah bono bagocha koraa ok enyiomi eye. Yes. Abanto babere abanto abanene bako bono abamura kobagocha, bateneniwa igaa aria, mwanyorerwa, barakorerwa ebinto gete, barapingwa ng'a hapana mori gosoa nyomba, bono igo bachire na omoisa, Nomoisa. bamanyete na agasanduku kiabo kare kobogoria. Ekiagera ebinto binge kare mbiarenge, Mm. agasanduki gaka obogori chianga, Yes. nako goka gasung'unanire iga gocha, gocha igo bono obatenena aria igo, igo bono sobo momura eye epampire, omanyete ebitambaa mbiarengo. Mm. Chintama ime, ebinagwa, ching'ende, nini, amauga, naro ebi- buna bono ching'ende ebi- chi- ebinagwa bitorire, bibekire emesa gose bitato bitato, ekabekwa Amatoke entama ime, arigete iga ari ng'a welcome. welcome. Eh. Nebit chintamamera chibekire emesa igoro ne ching'ende ibe, gose eng'ende eyemo, entamama eyemo, eke nabo ekemo, yaani obomaridadi bw'eme, ekiagera ebitambaa mbiakorete ki? Mbiarenge oo. Abanto abancheru basoa abwo nyomba, babutana barabwo naende rituko rigi rigima. Eye ne committee eye bono. Bono bono bono bono ne committee noyo ere koraa omoyega oyo, na aba abaiseke aba na abamura bono baarure sobo omomura omoiseke, baachire sobo omomura. Baachire na omoiseke. Baachire na omoiseke. Ehe. Batengana naende igaa rituko rigima.